Сомасыз хөрмәтле тамашачылар дип әйтергә кирәк. Менә безнең Аксу компаниясендә кунакта безнең Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Җамалиев. Менә ни өчен Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе? Мин моның белән килешмим. Хәзер әйтәм ни өчен икән. Ни өчен Мәскәү татарлары штабы? Чөнки сез бит Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә генә эшләмисез. Сез Минзәләдә дә буласыз, Актанышта да, Башкириядә дә, Казанда да, Оренбург, Чиләбе, Пычакура җиләге дигәндәй, алар белән дә элемтәдә торасыз. Гомумән, бөтен Рәсәй буйлап йөрисез, бөтен Рәсәй буйлап эшлисез. Шуңа күрә мин әйтерием, сез Мәскәү татарлары штабы түгел, ә бөтен дөнья татарлары штабы җитәкчесе. Гомумән, аны кыскартып та әйтергә буладыр инде, бөтен дөнья дигәч бик озынга китә. Мәсәлән, бәлки, татар штабы җитәкчесе. Нигә аны бүләргә? Мәскәү, Казан, мәсәлән, миңа обидно. Мәскәү татар штабы гына булгач. Безнең дә штаб буласы килә дә. Штаб унитез. Татар штабы да шуңа күрә татар штабы. Ул татар штабына бөтен кемнәр үзен татар дип чутлый, ул шул татар штабына керергә тиеш. Менә ул татар штабы калырга тиеш. Теге Мәскәү, Мәскәү өлкәсе дип кенә сез безне кыерсытмагыз, безне нитмәгез, ятим итмәгез дигәндәй. Шуңа күрә Шуңа күрә сез тагын бер мәртәбә карап чыгарсыз, карарсыз үзегез, чөнки сезнең һаман сез тынгысыз бит, һаман эшлисез, әллә нәрсәләр уйлап табасыз. Мәсәлән, инде безнең инде Бөтендөнья конгрессы. Алар инде гел Сабантуйлар үткәреп йөриләр, ләкин былтыр менә ансы да булмады, бөтенләй эшсез калдылар, Сабантуй булмагач. Ә менә сез менә дигән календарь уйлап чыгаргансыз һәм менә дигән календарь чыгардыгыз. Менә шул календарь турында әзрәк сөйләп китәсе килә. Дуслар, бу гади генә календарь түгел. Бу календарь, словарь. Үзенең телен, татар телен начар белгән милләттәшләребезгә бу менә дигән кулланма. Чөнки монда, менә бу календарь, кыскасы, бу календарьны карап укып чыксаң, бөтенләй татар телен белмәгән кеше дә рәхәтләнеп татар белән уже сөйләшә ала. Чөнки монда бөтен кирәкле сүзләр бар. Аннан соң бит әле татар теле ул үзенең э, гадилеге белән инглиз теленә якын. Ул э, ул шул кадәр э, якын һәм тиз үзләштерелә, анда бик күп әйберләр юк. Шуңа күрә ул бик җиңел үзләштерелә татар теле. Кемдер әйтә икән авыр дип ышанмагыз, ул урыс теленә караганда мең мәртәбә җиңелрәк өйрәнүе татар теленә. Шуңа күрә менә бу татар теле, менә бу календарьны ачкач, дуслар, әле мин сөйлим дә мин сөйлим пока, син, чөнки син миндә кунакта. Менә мөрәҗәгать. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Менә моны укып чыгу үзе шул кадәр горурлык хисләре э, кешедә барлыкка килә. Тагын аның урысчасы да бар, чөнки әле бөтенебез татарча аңлап бетермиек. Когда народ един, он непобедим. Менә бу да шундый кирәкле сүзләр. Шуңа күрә безгә берләшергә, берләшергә һәм тагын берләшергә кирәк. Аннан соң, дуслар, менә ачабыз безнең. Менә монда бит инде безнең календарь январь ае, гыйнвар ае. Монда татар алфавиты. Монда һәрбер хәрефне ничек итеп әйтергә татарча дөрес иттереп. Мәсәлән, балалар сүзен әйтергә була балалар дип. Ә ул беренче җи беренче а аның округленный әйтелә, бо ла лар, бо ла лар. Балалар. Шуңа күрә әле бу мишәрләрне дә татар теленә өйрәтергә өйрәтә ала дигәндә, чөнки һәм менә бу бөтен татар хәрефләрен монда ничек итеп дөрес әйтергә өйрәтелгән. Ә туган көннәрен? Менә хәзер аларны да әйтәм. Ие, хәзер менә монда аннан соң татар алфавиты булды, шуннан соң безнең килә, Көндә кирәкле сүзләр. Менә иң кирәкле сүзләр, бу сүзләрсез көн ба шул шул сүзләр белән көн башлана, шулар белән көн бетә дигәндә. Мәсәлән, менә монда Здравствуй, исәнме, саумы. Менә монда әзрәк бәхәсләшеп алырга була. Мәсәлән, миңа исәнме дигәч, исән әле, үлмәдем дип әйтәсе килә. Миңа ошый Саумысыз. Саумы ул әле синең теге саулыгың бармы, син чирләмисеңме дигәнне аңлата. Мәсәлән, ну Рәшит Минһаҗ безгә каршы килә, ул аны аңлатмый, бүтән төрле ди, исәнмесез дә бар ди, саумысыз да бар ди. Ләкин миңа Саумы ошый. Исәнме дигәч, исән әле, үлмәден дип әйтәсе килә. Шуннан соң тагын, монда бик күп инде, моны һәрбер кеше үзе алып укырга тиеш, чөнки менә шушында күп тә түгел сүзләр, бу сүзләрне бер Ун минутта ятлап торып ятларга буладыр инде. И син инде татар телендә сөйләшә аласың дигән сүз. Тагын безнең нәрсәләр бар анда? Әһәмиятле игъланнар. Менә бу теге игъланнар языла бит такталарга ниләргә. Шуларның нәрсә язылганын кайбер кеше аңламый да. Анда менә буны карап чыксагыз, анда нәрсә язылганын аңларга була. Монда сораулар. Монда бик күп инде. Аны карарга, укырга, аларга кирәк. Бу татар штабында Татар штабында бар бу календарьлар, кирәк кеше сорасын, алсын, монда әле QR-код та бар, аның буенча аларның сайтына чыгарга була. Һәм гомумән, менә сез Казанда еш буласыз хәзер, Аллага шөкер, ул безгә, безне шатландыра, чөнки сез килеп әзрәк монда Казанны кайнатып китәсез. Ул тагын суына башлый, кайнамый башлый, сез килгәч, ул тагын кайный башлый. Аңа әзрәк учак төртеп тормасаң, ул Казан суына башлый. Менә сез бу юлы менә кайткач татар конгрессы белән очраша алдыгыз микән, юк микән? Алар бәлки үзегезнең тәҗрибәләре белән алар белән уртаклашыргадыр, чөнки сезнең тәҗрибә зур, сез бик күп эшләр эшлисез. Алар белән или алар очрашу эзләмиләрме, очрашмыйлармы дип әйтим микән? Очрашу безнең әзрәк теге аралар әзрәк аңламай торган аралар инде пока менә. Суынды.

Да? Ну, безгә бит берләшергә кирәк киресенчә. Нинди аралашу? Ну, берләшергә кирәк менә аларның бар амбиции, аларның бар, значит, э, кешегә шану. Ну, сез бит сезгә ул татар конгрессы кирәкме гомумән? Сез бит үзегез дә шундый э, гомумән эшли аласыз һәм эшлисез дигәндәй, алар үз үзләре әле бит әле ике төрле шундый ниләр булганда конкуренция дигән әйбер дә бар. Бәлки монда менә шушы хәзер шул әйбер Теге сезне дә, аларны да эшләтергә мәҗбүр итәр. Бәлки алай, болай яхшырактыр да дип әйтә. Ну, конгресста бик яхшы кешеләр эшли. Бик яхшы менә иштәге кеше эшли торган кешеләр, алар яхшы. Ну, менә шундый хәл килеп чыкты. Шундый хәл килеп чыкты. И без э, сөйләштек тә, куксыштык. Значит, анда э, сөйләш, очраштык без, сөйләштек. И менә декабрьдә ул э, бу хәлләрне итәргә без сөйләштек. Анда бар договор 5 пункт аның яктан, 5 пункт минем яктан. Мин үземнең 5 пунктны үтәдем. Ул 5 пунктны Шахразеев Василий Гаевич берсендә үтәмәде. Да. Ул ал, ал, былай булгач инде ул э, не булды. Договор шартнамә инде ул бер яклы гына булып чыкты әле. Бу договор булды инде бер яклы булды и мин э, бөтнесен менә үтәдем. Вот. Ул Ул шартнамәдә куелган әйберләрне пунктлар сез бөтенесе үтәдегез. Әле хәзер инде шул пунктларны үтәүне сез э, татар конгрессына көтәсез инде булып чыга. Мин көтәм инде алар э, моның э, бу бит бик зур гаеп булды бу. Бик зур шундый алдау булды. Бик зур шуңар инде моңар алар барыбер үзенең шул гаебен алып инде аңнап Алар аны аңнайлар. Гаебен танып. Танып инде,
менә шулай инде эшне кирәк кире кайтарырга. Безгә инде тагын шул теге мәкаль искә төшә инде, аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дигәндәй, безгә киресенчә инде хәзер берләшергә кирәк, бергәләшеп эшләргә кирәк бу сан алу вакытында, чөнки хәзер тагын бик зур көрәш бара. Инде безне тагын төрле-төрле төркемнәргә бүлергә җыеналар. Ләкин менә сезнең эш хәзер тагын бик зур, бик зур, бик әһәмиятле бер эшкә тотынгансыз, минемчә, белүемчә, ул китап. Бу безнең татар милләтендә, татар сәнгатендә генә түгел, гомумән, татар элитасында дип әйтергә микән инде, бөтен шушы иң-иң безнең татарларыбыз ның мөрәҗәгатьләрен җыеп, туплап, аны китап рәвешендә чыгарып, безнең үзебезнең милләттәшләргә Бигрәк тә, мәсәлән, шундый авыр булган җирләрдә ул китапны таратырга, һәрбер, гомумән, ул китапның язылганыннан да һәрбер татар гаиләсенә, һәрбер татар кешесенә ул китапны җиткерергә иде, дигән шундый әйбер тора безнең алда инде бергәләшеп дигәндәй. Менә аны, беренчедән, аны күп итеп чыгарга кирәк. Мәсәлән, ничектер кайбер безнең милләтпәрвәр җаннар әзрәк сезгә ярдәм итсәләр, Чөнки бер генә кешегә бу китапны авыр чыгарырга, аның типография расходлары да бик зур. Менә ул Сез ничегрәк итеп ул юлдан чыгарга уйлыйсыз? Менә мөрәҗәгать белән бәлки шулай ук теге үзегезнең дусларга, танышларга, таныш түгелләргә безнең бит инде бай татарларыбыз бар. Алар әз генә булса да ничектер өлеш чыгарып, шушы китапны бу инде безнең канун, бу инде безнең ничектер э, татарларның киләчәккә бер Төрле-төрле фикерләр җыелган китапны җиткерергә телибез һәрбер татар кешесенә. Менә шулайрак дип уйлыйм инде мин. Ну, болай бик ышаныч бу китапта зур. Ул бик вакытлы, бик кирәкле. Ул бит бик ичтәлекле, бик мәганәле ул. Шундый кешеләр, ул бит как мөрәҗәгать. Ул, нәрсә ул татар тел, нәрсә ул татар милләт. Бу китапның, минем уйлаганча, ул беркайчан искерми. Искермәячәк. Аны ел саен чыгарып барырга кирәк. Менә безнең инде бер хыял бар шундый, хыял. Менә без Мәскәүдә күп турки, тюре, тюркский халыклар белән аралашабыз. И менә тюркский халыклар бездән сорый хәзер, без аның белән тоже эш итәбез, берничә татар китабын аларга тәрҗемә ясарга. Да, менә бешкән сайлыйбыз да, тюркский халыкларга тәрҗемә итеп. Менә минемчә инде менә бу, э, значит, э, безнең китапны э, перспективада шундый хыял бар, без аны уйлыйбыз. Менә аны да латыньга без күчерсәк, ул бик э, яхшы булыр иде. Менә Бу искиткеч була. бу кешеләр Милли кешеләр, җанлы кешеләр, рухлы кешеләргә бу китап өстәлендә гел җатачак. Аннан соң бит әле безнең чит илдә бик күп милләттәшләребез дә яши. Алар күбесе бит кириллицаны укый да алмыйлар. Укымайлар да. Алар латин телендә рәхәтләнеп укыйлар. Латин инде ул безнең инглиз теленә якын. Шуңа күрә ул латин телендә чыкса, безнең читтәге милләттәшләребез дә, мин аны, бу китапны күрәм инде, Милләтне саклап калу кагыйдәләре формасында, менә ул китаптагы язылган киңәшләрне үтәгән очракта, безнең милләт сакланып калачак, милләт тел дә сакланачак, милләт тә сакланачак, менә шунда китапта кергән кагыйдәләрне, киңәшләрне үтәгән очракта. Менә шундый киңәшләр, кагыйдәләр анда ул җыелган. Менә һәрберебезгә ул киңәшләр үтәргә иде һәм үзебезнең милләтне, телне саклап калырга иде. Ну ул, бер карасаң, бу фикер тагын бит бу китапны укыган кеше аның ичтән хисләре уянырга тиеш. Уяна, уяна. Ул икенчели бу китапны башлаганда бер бер ули ул, китапны укып чыкса, кешеләрне. Икенче кешегә әйләнергә мөмкин. Икенче кешегә әйләнеп, дусларына сөйләп, и уйлап, уйга батып инде менә нәрсә булыр татар теле белән ун елдан, Милли елда, нәрсә булыр татар теле белән аларның балалары, ничек аңар ул татар теле килгән ул, нәрсә ул дәүләт, нәрсә ул безнең татар милләт, менә шулай иттереп кеше һәр кеше значит уйлап моны инде мәганәле мәганә белән шулай бик без бу китаптан бик нигә ул аны моңар хәтле жасамаганнар мин белмим. Менә без Казанга килеп дә и өч ел элек бөтен зур блогерларны җыйдык. Менә берәү әйтә бит, Казанны кайнаттыгыз дип. Аннан соң без җыйдык тагын брогерларны, теге бәләкәйрәк блогерларны. Аннан соң менә без җарты ел элек килеп теге ниләрне, теге Блогер кырыенда җөри торган шундый тоже бенә ниләрне җыйдык инде Сез теге.
социаль челтәрләрдә дә хәзер бик күп э, язылучылар, алар белән бик каты сезнең э, э, Фейсбукта бар, Ютубта бар. Ютубта безнең 10 мең, безнең Инстаграмда 40 мең. Ну бит оннан яңа башлады. Әле безнең татар штабы бар, яшьләр штабы. Менә анда да унармын, анда посещение охват 10 мең. Да, монда бит ничаклы теге саннан тормый, монда охват, посещение, обратная связь, эшләү менә. Ничек алар менә тәэсир итә кешеләргә. Шулай иттереп без бу социаль челтәрләргә бик зур игътибар куябыз, и без аларны тагын да үстерергә исәп. Менә бу халык саны буенча инде менә без төшердек унбиш ролик. Аны тоже татар милләттә бер кеше эшләмәде әле дә. И менә хәзер безнең бит аксакаллар бар инде. Менә алар әйтәләр. Җегетләр роликларыгыз яхшы. Но алар безгә киңәш бирделәр, менә татар телен кызык нәрсә кирәк татар теленә. Менә игътибар итә торган, менә без хәзер Камал артистларын сорап, Тимчурин артистларын сорап, тагын 5 бик матур шундый җәмне, матур, иштәлекле, кызыклы ролик ясарга исәп. Ну, камиллектин шике юк, аның бит күпме генә әйбәт яхшысын да тагын да яхшырак ясап була, тагын да яхшырак, шуңа күрә Без бик ышанабыз, тырышабыз, бу халык сану турында да, татар телен, милләтне саклау буенча без бу моңар бик зур оптимизм белән карыйбыз. Менә безнең ике, өч мең, менә өч мең безнең бүген яшьләр, күзләре җанып тора, без алар белән аралашабыз, алар арасында лидерлар да бар, значит, без аларны үзебезчә яратабыз инде, безнең бар кем белән аралашырга, кемгә бу татар телен, татар милләтне, значит, киләсе буыннарга калдырырга инде. Рәхмәт бик зур, чөнки менә бу шушындый безнең Мәскәү өлкәсендә, Мәскәүдә шундый милләттәшебез яшәүгә без бик шат, чөнки менә шулкадәр сезнең эшне күреп, мондагылар да әзрәк селкенә башлады, бүтән кешеләр дә Сезгә бер караганда бит тыныч кына да ятырга була, бер нәрсә кылса. Ләкин бит менә сезнең йөрәк куша, ни куша дип әйтимме, белмим. Шушындый җаны, тәне белән шушы милләт дип, тел дип йөрүегезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә Алла шушы сезгә көч бирсен. Чөнки боларны җырып чыгарга бик күп көч кирәк, сәламәтлек кирәк. Алла бирсә, көч, куәт бирсен һәм сәламәтлек бирсен сезгә.